सुरका ये सुरका आए ए, कतऽ छियै दा पोता आ की कहै छै भौजी कहलू की जे हाँ दशहरा छियै ने हाँ आ नवरात्रियो करै छियै तऽ मेला कहलियै मेला जैतियै आ कुछो कुछो लेतियै तऽ बाबू जाउ ने कहब जे पाँच सए टाका देतै पाँच सौ आ भैयाके कहलियै तऽ भैया कोने ने गेल यऽ तऽ सुनबे ने करै छै

ठीक छै पूछ के आबै छियै पूछ के या लेकिन एक सेकंड वो जे छै ने हमरे तो भौजी हां बुरुआ पूरा कसार रह पैसा नै देलका की कहल के कहल के नै छै हमरा ल पैसा कहल के पूछ के या 200 टका ले तो 200 टका की अचार डालो 200 टका कमा 200 टका बुरुआ देत रह त हम नै लेलिए कहल के पूछ के या कहां कते कहलिए जाके एक हजार अहाँ कहलहुँ पाँच सए एक हजार कहि देलियै ओ बु- बुढ़वा तोरो टेम्परेचर हाई भए गेलै ए तू नहि बुझै छऽ तू मेलामे अमीन चमीन खेबऽ हम एक बार बैठा छियै तऽ हम नहि खा सकै छियै आ लोकसँ माँगि सकै रहियै ने अलग से नहि तब ने बुढ़वा हाई अथी भए गेलैए ओकर बीपी हाई भए गेलैए बीपी हाई तोरे बने भलैया हमरा से तऽ नहि भेलैया

बीच में आग में अहाँ घी नहीं डालू से कह दिलू या बुझे छी ना कहलिया दुई सौ ला ला बुझल आब पैसा कौड़ी नहीं छै आब ना दू सौ टका अपन अथी बटुआ में धार रख लियो दू सौ टका में की है वाला छै एगो टिकलियो नहीं तो नहीं सिंदूर हेतै नहीं कुछो हेतै मेकअप कुछ सामान हेतै आ छौड़ा तऽ ई बौआल घुरै छ आ धहनायल घुरै छ छौड़े के कहियो देतै एक हजार आ पाँच हजार कहलिए ने कहलिए ने भोरे कहलिए ने कोने ने ते- तेल के टंडोली मारे ले अहाँ के नाम कहलक एकरा कहै छै तऽ अथी करै छै बूढ़ जखन अथी छिछे ने छै जे आगाँ मे पुतोह सब छै मेला ठेला छै कुछो देबै ए, जाके मेला मे लेतै

साल बारह साल तक बोल भी एक हजार जे बेटी आज तो दे दो हमें एक पाँच सौ के एक हजार दबो कन्या हमरा मार पीट आ घिनावे वाला काम नहीं करो आ पाँच सौ हमरा देबो कि नहीं देबो ए बेटी आज तू तो पाँचे सौ पर मरे जे तोरा देबो अलग में और सके ससुर छै ने जाके देखू ने कि केना छै अहाँ जखन नहि छै कंजर छै अहाँ जखन कंजर माला ए, माला देखी ने माला चारि टा महले पीन लेलकै या करनी तऽ चुली के छोरो नहि छै माला बाबाजी आदमी भेलिए तऽ केहन ने बाबाजी चुली में हगे छै बाबाजी बाबाजी बने छै हमे देबो देबो एक हजार रुपया चाउ पेटिया छो एक हजार बुढ़वा आइ छोड़ो आबै जे छोड़ो के हुराइ देबै आइ ओकरो हम उड़ाइ देबै या। चल दे

अब की कर छौ तै अब जल्दी से ना अच्छा ठीक छे अब करियन बाबू भौजी घर में आल छे ए तोर माथा नहीं काम करे छौ की बोले नया पुतो सारा मार जे छौ नया पुतो से मारे कहां गेलिए टका मांगे चरे टका मांगे दला के ने हमरा टका रहते तब देबो की ओ त कमरा के लिए पंजाब उतरा दे की करना